Itoophiyaa b'Afrikaa kaffitanyaaw sindee amraach hagar adurgwaataal. Ministirri Muummee Dooktar Abiy Ahimad gaaffilee fi yaadota miseensota mana maree bakka bu'oota ummataarraa ka'eef deebii kennan. Gaaffilee fi yaadota Ministira Muummeef dhihaatan keessaas dhimma hulaa galaanaa, misooma koriidarii, saamichaa fi ajjeechaa shiftootaan gahaa jiru, humnoota bosona seenuun ummata rakkisaa jiran waliin haala kamiin karaa nagaan furuuf karoorfameera kan jedhan ni argamu. Dhimmi qaala'iinsa jireenyaa xiyyeeffannaa mootummaan damee qonnaaf kennee fi milkaa'inni ijaarsa pirojektootaan argamaa jirus yaadota miseensonni mana marichaa kaasan keessaa ni argamu. Ministeerri Mummee Dooktar Abiy Ahmadis ibsaa fi deebii kennaniiru. Milkaa'ina Damee qonnaan walqabatee Itoophiyaan qamadii oomishuun Afrikaarraa tokkoffaa ta'uushee kaasaniiru. Dhimma nagaan walqabatee Itoophiyaatti qaamoleen hidhannoon socho'an harka caalaa ummatuma sifan qabsaa'aa jedhuuf miidhaa, ajjeesaa fi ugguruun rakkisaa jiraachuun dogoggora seenaa ta'uu hubachiisaniiru. Ta'us karri mootummaa yeroo kamiyyuu mariif banaa ta'uu ibsaniiru. Gaaffiin hulaa galaanaa Itoophiyaas haqa qabeessa ta'uu kaasanii, Abjuun Itoophiyaa kun akka dhugoomu ibsa isaaniin kaasaniiru. Obbo Shariif Qaasim Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Kamisee ta'uun muudaman. Manni Maree Bulchiinsa Magaalaa Kamisee yaa'ii ariifachiisaa 2ffaa marsaa 4ffaa gaggeesseera. Ajandaaleen yaa'ichaan dhihaatanis muudama kennuu fi bu'uraalee misoomaa magaalichaatti raawwataman daawwachuudha. Haaluma kanaanis itti aanaa kantiibaa magaalichaa kan turan obbo Shariif Qaasiim kantiibaa bulchiinsa magaalaa Kamisee ta'uun muudamaniiru. Miseensonni mana marichaas yaa'ii ariifachiisaan booda bu'uuraalee misoomaa fi qamadii bonaa misoomaa jiru daawwannaa taasisaniiru. Gabaasichi kan kominikeeshinii magaalaa Kamiseeti. Naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromootti qabeenyi albuudaa gurguddaan akka jiru qorannooleen akka agarsiisan ibsame. Aanaa Arxummaa Fursiitti gareen qorannoo Yuunvarsiitii Walloo taasiseen kennaan qabeenya albuudaa akka jiru mirkaneesseera. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Alii Yuunvarsiiticha waliin ta'uun misooma albuudaa godinicha irratti qorannoon taasifamuu ibsanii, qabeenyi albuudaa faayidaa dinagdee guddaa qaban Aanaa Arxumaa Fursitti jiraachuunsaanii mirkanaa'eera jedhaniiru. Kunis carraa hojii kan uumuufi naannawicha misoomaan kan walitti hidhu akka ta'e ibsaniiru. Itti gaafatamaan Dippaartimantii Ji'ooloojii Yuunvarsiitii Walloofi dursaan garee qorannoo aanaa Arxumaa Fursii obbo Indaayya Balaay albuudota kanneen akka Oopaaliifi galtee industirii ta'an adda baasuusaanii eeranii, kennaa albuudaa kana karaa seeran alaa baasuu ittisuun gara seera qabeessaatti fiduun nurraa eegama jedhaniiru. Gabaasichi kan qajeelcha kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromooti. Dhaabbileen damee misoomaa magaalaa naannoo Amaaraa waltajjii gamaaggama raawwii ji'oota saddeetii gaggeessaniiru. Itti gaafatamaan biiroo magaalaa fi bu'uraalee misoomaa Dooktar Ahmaddii Mohaammed dhaabbileen misooma magaalaa banaalee qaban dandamachuun hojii bu'aa qabeessa hojjechuu isaanii waltajjichaan mirkanaa'eeraa jedhaniiru. Ji'oota arfan dhufanitti naannoo hanga caasaa gadaanaatti sochii qindaa'aa taasisuun kallattiin galmoota karoorfaman milkeessuu kaa'amuu ibsaniiru. Waltajjichi humna dhaabbilee cimsuun hawaasichaaf tajaajila fooyya'aa kennuuf kan kaayyeffate ta'uunsaas ibsameera. Itoophiyaa fi Saa'ud Arabiyaan tumsa gamlamee fi qaxanaa irratti qaban caalaatti cimsuu akka barbaadan ibsan Ministeerri Dhimma Alaa Dooktar Geediyoon Ximooxiwoos itti aanaa Ministeera Dhimma Alaa Saa'udii Arabiyaa Injinar Waliid Bin Abdul Kariim El Kereejii waajjira isaaniitti simachuun mari'ataniiru. Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Misgaanaw Raggaas gita isaanii Saa'udii Arabiyaa kana waliin mari'ataniiru. Tumsa dinagdee cimsuuf, daddabarsa namootaa seeran alaa waliin ittisuurrattii fi dhimmoota gamlamee fi qaxanaarrattis mari'ataniiru. Riifoormiin dinagdee gooroo Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu carraa invastimantii mijataa waan uumeef Kaampaaniiwwan Saa'udii Arabiyaa Itoophiyaatti invast akka taasisan gaafataniiru. Injinar Waliid gamasaaniin, biyyisaanii damee qonnaa, albuudaa, turizimii fi teeknooloojii Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuuf kutannoo qabdi jedhaniiru. Ministeeronni Aadaa biyyoota Sudaan Kibbaa, Taanzaaniyaa, Ruwaandaa fi Yugaandaa Feestivaala Aadaafi Aartii 2ffaa irratti hirmaachuuf Addis Ababaa seenaniiru.